Na Songs of Solomon chapter 2 from verse 1 go chook body enter 4. Make we read. Na me be the rose flower from Sharon, the lily flower for the valley. Just as flower dey among shukushuku, na so my darling be among young women. And just as rose dey among other trees for forest, na so my love be among the young men. I dey like sit down for where e dey and the fruit dey sweet me to chop. E dey take me dey go the party come show me as e love me reach. Our memory verse for today na from the same Songs of Solomon chapter 1 verse 2. You know how we dey do am? I go read, you go read follow me. Oya! yes make you kiss me well well because to sleep with you better pass wine make we enter today message don't forget to like this video subscribe and share this video the fact say you be christian don't mean say make you comot loving loving for your marriage Marriage na di only institution wey be say lovey lovey and intimacy e dey allowed between man and woman. Some pastors dey hardly dey carry dia spouse dey comot because dem dey feel say all those kain lovey lovey things dem na distractions from di focus on spiritual matter. Some of them no dey even dey play with their spouse anymore. Beloved, the anointing no dey reduce the need for loving loving for inside marriage. Make we consider Isaac. Isaac na very anointed man of God and a successful businessman. Yet, for inside Genesis chapter 26 verse 8, Bible talk say he and the wife that they do loving loving. After Isaac don't stay there tey, Abimelek wey be di Philistine pipo king come look for window and im see say Isaac dey play with im wife Rebecca. No dey too rigid for your marriage, no dey go get eh, fun elsewhere without your spouse. Make di times wey you and your spouse dey spend together dey so much fun sotey you go dey wait, your body go dey do jigijigi so dat una go see each other again. if you don marry remember how una too dey talk for long hours before una marry and before children come make you revive that relationship again your spouse na the same person wey you dey very fond of and the things wey you love for inside him or her still dey there don't let all the gidigidi of this life distract you from the precious stones wey dey inside your wife or your husband Once in a while, you go compose poem for your spouse, eh? You go come read am for all this kind lovey lovey settings. Spice things up with pleasant surprise every now and then. Write small letter, put am for inside a bag or for her bag, so that when they reach office and they open their bag, they go see your note, they go smile. make you get pet name wey una dey call each other behind closed doors as me and my wife dey so up till today e get one name wey my wife dey call me wey only me and her dey alone and me sef I get name wey I dey call am every time wey I call am by that name eh body go just sweet her she go just dey smile dey look me with lovey lovey eye when we dey alone We be lovers o, we no be daddy G o and mummy G o. So make you know say your marriage fit be like heaven on earth if you and your spouse make up una mind say una wan remain the love birds wey una be the first time wey una take marry. Make una no let the lovey lovey for the marriage die. Our key point for today be say one of the ways to make sure say your marriage be like heaven on earth na to keep the lovey lovey alive. Na here we take come to the end of today message. No forget say our topic for today be say romance no dey ungodly. And this message we take am from inside the Open Heavens Daily Devotional wey be book wey be like say Pastor E.A. Adeboye, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God write. And na on top this your ogbonge channel Favours Blog

Di Redeem Christian Church of God Youth and Young Adult Affairs dey invite all of us to di International Youth Convention 2024. Di theme dis year na Dominion and di date na 30th September to 4th of October 2024. Pastor E.A. Adeboye and other anointed men of God don tanda gidigba for Redemption City of God for Ogun State to give us Wetin God say make we come collect to take get dominion. Make you no forget to register, scan the code wey dey show for your screen, register so that you go fit attend. And no forget say na free feeding and accommodation for one week for everybody wey go attend. And just in case you no fit attend, make you no forget say you go fit watch the convention live for Dove Television or Holy Ghost TV on top GoTv or any of your decoder and even for any of your social media handles or channels you go fit watch am ontop your favourite blog we go dey give una update from day to day on how the thing take shele for inside the redemption city of god for youth convention until we meet again for our next video make e better for you my person.